Ajolo wa i lwor cultural heritage me titino waneno kit ma orak ki myelo kwede dok awene ki kare amene ma ki myelo ki myel orak, myel orak obedo myel deyo ma pol kare bedo myel pa bul-li ma nongo gitye ka tegi nyo dong ma dong gutegi ento pud peya gunongo odi ma meggi me bedo. Wurak tye myel acel i tekwaro pa Luo ma kama bul-li gitiyo kwede me nongo keny, me ribbe ki me mako lurem bene i kine mukene. Wurak kono nongo kare ca kimyelo nining? Ka kiwaco ni tin wurak myero obed ka mo-ni nongo wucoko lwagi a dano madwong bul-li madwong bul-li ma nongo a ki ibut kabedo mapat pat wek gibin guribbe ka ma nongo kilwongo iye myel orak enoni ci cito ka ka enoni ma kilwongo iye orak enoni gitimo gin ango? Ca mukene nongo giwot bene nongo peke bul-li giribbe gigoyo orak kun giwoti myel giwoti wer paka naka ka ma kimiti gucit iye. Ci ka guo kunnu, nongo dong gicako myel i kin luwotgi pe bene dok kigoyo ni kono wago odi nyo timo ngo in dong icito mere ci dong idonyo adonya i lain ka inongo dano tye ka myel ci dong icako mere ma myel. Pol kare jo ma gingweco ka maboco gia ki ka maboco ma ka dong gudonyo i bar nongo dano tye i bar kunnu kijologi ki kijira pol kare enoni anyira kijologi kijologi ki kijira. ci dong gidonyo nyo jo mukene giywe jo mukene donyo mede ki myel eno ni aye kit ma kijoli kwede i bar ka ia ki ka mabor myel orak kono kimyelo nining? Myel orak tye myel ma kilwongo lawala calo kit ma kilwongo kwede ot lum-mi eno ni awobe cung ki woko ka anyira gicung ki iye Rukke kono girukke nining? Anyira giruko bongo macego pol kare bedo bongo ma nongo kitweyo ma nongo oweko mini kare me myel ma kirre maber ki ruko anyira i pyeri anyira ma oo ni yem madwong kori kono iruko bongo ma obedo nining kor pol kare anyira nongo giruko kilega nyo inongo bongo mo ci itweyo ki kori ci imyelo kwede pien i kare ca kilega bene nongo nongone pe yot tutwal. Bulu kono giruko ki ruk ango? Bul-li i korgi onongo gimaro ruko vest pien wek olo myel ma nongo iyenyo maber pien kwok bene nongo bedo dwong ci wek yamo okoti giruko bongo ma olo nongo miyo yamo koto komi ego ni aye ruk ma kiruko i kom pyere nongo kiruko bongo macek ma kilwongo ni cot pol kare wan wangeyo ni cot curo wal. awobe giruko curuwal tyen nongo pol kare kare giruko mere gwok en laa ma kiyubo maber nyo gwok otok nyo war mo keken ma jo mukene bene nongo gitye wa ki tyengi nono ento nongo myel kur pe kipoko ni aa kono ngo ngo kit ma gunyoyo ni wai man tye ki dijain ma kono ngo ni i wic kono awobe nongo giruko gin ma kilwongo ni kono pien ka imyelo iyengo wii wek oro okononi guyenge maber ego ni aye ruk ma kiruko i myero orak, myero orak ka dong okur maber ngo ma timme iye pienni anyira ma gibedo iye ni wek in ibed ki kare me neno awobi mene ma yenge maber ma tye ka goyo rak dok wero maber onyo nongo ngute maber ci ka in dong inongo ni awobi moni eni dong ba oneka ki myel gin ma in itimo itongo myel macalo in nyako ma nongo calo nongo itye ka wot awota ci icito imyelo wa icok ki nyime naka ikato kwede ci en dire ki lawala enoni naka kato wa woko. ma nyutti ni in imoko ki awobi eno ni ka dong gwoko cwinye omare ci dong cito cako wacci ki lok ki kunu ki inge pien en cito ci cit bedo i wi agwata onyo i wi awal ma nongo en tye ka goyone ni ci dong oporo lok ki kunu kwilo lok loko ka dong gwok dong lok dong odwogo maber kodi dong ne dano neno dong ka wun dong oa dong cito dong cito poro lok ma nongo dong maber ento nongo in inyuto miti ni pien nongo oyomo iyio macalo in nyako ento ka nyako eni bene dok pe tye ka yomo i awobi tutwal, awobi bene dok cito ci cilingo pe wacci loko mo wek pwoyo mere apwoya ni apwoyo moko kene nyo loko lok aryo adek kuman ce dok mere i kin luwote eno ni aye kit ma kiwaco ni myero orak myel cuna ni en eno pien dano neno kwir pa luwotgi ki kunnu pien myero wurak pe ki neno kwir ni ki Dubai keken koni ka dong wumyelo oo i cawa mo pien pe itwero myel piny naka ru i wiwu koni ka piny dong ocito i kine ka cawa aboro me dyewor ni wua dong jo moni ma gulwongo myel ni mako dano aryo adek mo cito kwede i gang-gi ka awobi cito ki awobe abic ka anyaka cito ki anyira gwok abici ci dong cito gwok ki kunu ci dong cito neno wai ee en itedo maber, en ijolo dano maber, en iloko maber, ingeyo timo jami maber ci dong ominne ma nongo gwok tye kenyo nyo wadine moni en dong loko kede wa ineno nyako cani mani ni ca ocito kede gang wa ni kwir ne tye ku man man o man eno ni aye kit ma onongo olwo gitiyo kede me nongo keny iyo macego cego wacir wanenu kit abulu ki ngweco kede me ciro i orak. Enoni aye ma ineno macego-ki, en aye kit ma bulu gingweco kwede madwir me cakke ki gangigi me cito ka ma kilwongo iye myel. Pe koyo kono nyako nyo awobi weng tye i kin lumyel wang ma ingweco wa i bar ka ma kilwongo iye i myel pien wun awobe wa myero wuwot ki anyirawu pe itwero cito i bar ka cuno anyira pa dano kun nongo in pe iwoto ki anyira ma mego bed dok anyira ma wun iwoto kwede en aye gwokowu ki i bar kunu tedowu kelliwu jami acama enoni aye kit ma onongo lwongo gikwo kwede wanenu macego kit ma lwongo onongo gitimo kwede ka gitye i dye bar me myel lurak.

Eno ni aye kit ma onongo lwor ki myelo kwede. Myelo rak pe ki cako kwano ne akwana ne acel aryo adek ka dong ki cako goyo ne. Pol kare gin ma nyuto ki dano ni myelo rak dong tye myero ocake ene ka iwinyo rigi rigi dong ocako kok pien rigi rigi aye obedo gin acel ma doro dano ni wer i dwon eni, wer i dwon ca ni, wer i dwon ca ni. Ci ka rigirigi dong ocako koko ma nyutti in dong omyero dong icak goyo rak, ma nyutti dong ocako goyo rak dong ocakke o eno, eno ni tic pa rigirigi i oyo rak. Agen ni wun wuneno niang maber kit oneno kit ocakke kwede, anyira gitongo myel kit ma ineno gitye ka tongone eno ni pe tye nginyone pe tye timone gini, gitongo atonga, giywe nongo gimi girute manok manok manok. ci dong gitongo enoni miyi kare me tongone naka icit imoko ki awobi cwal woko ci enoni aye kit ma onongo lwor gitimo kwede apwoyo matek an ki lwonye ni kinyera James Banya eni kilwongo ni Luo Cultural Heritage watye ka dwoko tekwaro pa Luo ka ongolle icimmi nyo i kompiuta ni subscribe, mar, poki, mi itammi bene.